Aa caan saupi chung kan hngahlang taktakmi Australia Chin Idol 2015 i a kan ngahpiak tu cu hika zawn ah hin Jenny Dorthley hniang a si. Jenny a pakhatnak bik ah congratulations kan in lawmhpi tuk. Na min an in auh lio tiah khan na feeling zeitin dah um rak kan chim ve rak kan hngalh ko. Um, kaa lum kaa lum and thaza khi tam deuh kan cuti siah cun nan i zuam kha a caan a sau ba va si kaw ka ngah te la tiin ruahchannak na rak ngei cia maw?

Chan ka duhmi cu ka pi sinah hin si lo. Ka pi in hin ka nu le ka pa kan an lo zongah amah nih nu le pa chan in a ka dirpi a ka dirpiak i cun ihman thil thil zong zei poh vialte amah nih amah umpa sual cu tlam a tling rua lo ti ko amah ruangah hin tlam a tling cun

a rih thei taktakmi judge pathum kan nei hna i cu hna lakah Millie cu Kawlram bak in lam lamhla hman tikah a rak lami a si i Millie tuzan ah Ireland winner cu kan von taktak cang i na rak i ruahchan ding hi zei thil kha a si ning si nai lungput ruang ka lungput bak ko

Hi zong na nu cang tinak si tu caan a dih a dih cang tikah mu a zapi huam in na nu thin na si ding ban kan chim lo. Caan ham thokka in Australia Chin Idol a zarh khatnak zarh himnak zarh tumnak tu zan tiang an rak kan zotu le kan thawngpa a ngaimi vialte nan dirak cung ah lunglawmhnak kan nei timi ka van chim ka tuah tawi nakin Australia Chin Idol zarh khatnak kan tuah in zarh himnak zarh tumnak siseh pumpak a caan siseh lungthin ruahnak ngei le thiam a ti taktak hi Austria Chin Idol Club khi khona hnga ding ca hin in minung a zareng lo nih rian kan tuan ti awk hi si a tam taktak hi volunteer pakim si tikah cun hi Austria Chin Idol cu ka rak chim cang mater fundraising si lo i community nih mai lei ah kan tuan bia ṭialnak ca i kan tuahmi si i tukum kan tuah i next season zong a ra cang te lai a rak rang hrimhrim ah mipi nih Austria Chin Idol thawng kan thanh tikah khan in pel lo tein tlolh lo te nan rak zoh hrimhrim lai sawm phun na cun in sin a na bia dong hana van chin chap ka timi cu a a harnak tampi um hi bantuk rian hi a ol tatak lo lai mi ca cu a har tatak zero te cu kan ma chiao zong rian tuan tu hna zong pumpek bak i rian tuan a si tikah a har tatak i sihmanhselaw hi thawngpa ngai mi hna nih nan rak theih ding mi cu laimi nih hi hin hitiang level hi kan tuah khawh ve ko timi kha ahohmanh nih kan philh lo ding kha cah kan duh hna ka lawm kan ti bak Si atu kan audience a rami ko zong nih atu tan i thil tuahmi cu khuaruahhar bak si ko ti kha an chim lengmang le next season zong an rak i ngei tuk cio la ti ka zumh ko keimah zong kai ngei tuk le mu a zarhpatnak ah khan na rak chim le winner caah reimbursement kan tuah ding cu a dihlak in kan i chim hna la lo na ti le atu cu winner zong chan a si cang le na kan chim ko hnga maw? Ah hi cu anmah personal ve lo ka tuah tikah hin pumpak miaknak deuh ah kal dingmi thil si tikah khan tuzaan ah cun anmah he biaruahṭinak kan nei lo si ahcun zeitiang kha tuzaan in hmailei zeitiang thlakah hlan nan timi kha an um kan thei lo asatin an lungthe tingtuanak tampi an nei kula ti cu ruahchannak ka nei hi nu hmailei ah competition ah mo kal chin lengmang mo na tim mo asi lo si le pumpak sipuai si kawlnak le mo kal tim su te bang lo i tangka kawlnak le zong kal ko si asi le hmailei zong ah hinak sang deuh zuamnak zong ah